Ja voilà, also ech krut och vun ville Leit krut ech esouguer geschéckt. Als éischt sinn der wuars jo am Pommerlach opgetaucht an jo et sinn der bëssi méi wéi 100 Stéck anscheinend. Et ass e ganz grousse Grupp fir Lëtzebuerg Verhältnisser, also et gesäit een der ëmmer mol am Duerchzoch datt der duerchzéien, mee dat do ass wierklech en exzeptionell grousse Grupp deen och relativ fréi ënnerwee ass. Mee dass héchstwahrscheinlech wéint der Dréchent, wou d'Déier bëssi méi fréi ufänken sech ze beweegen, well se net méi esou vill Nahrung do fannen, wou se eigentlech sinn, an dann maachen se sech vläicht e bëssi méi fréi op a Richtung Süden. Jo, ech mengen, also de wäisse Storch ass e Kulturfolger, wéi mer dat nennen. Si si gäre bei de Mënschen a si sichen awer am Fong fiicht Wisen, wou se dann do Wierm, Mais, Fräschen, Sou Saachen iesse mir, well d'Wise sou dréche sinn, komme se mat hirem Schniewel och scho mol guer néierens méi duerch. Mee virun allem sinn also Wierm si souwisou keng méi do, déi zéie sech sou déif an de Buedem ran. D'Fräschen alleguerten, d'Weieren an esou, déi sinn ausgedréchent an dann ass e bëssi Nahrungsknappheet do an dat mécht eben dann, datt se vläicht e bëssi méi fréi sech op hire Wee a Richtung Süde maachen. Si ginn och ganz gären do, wou de Bauer grad am gaangen ass ze plouen oder iergendwelch Landwirtschaftsaktivitéit ass. datt se dann dovunner wëlle profitéieren, mee jo, de Reen elo, deen huet virun allem héchstwahrscheinlech gemaach, datt se rofgedréit goufen. Si fléien natierlech net esou gär, wann Donnerwieder ass oder wa Reen ass, an da sëtzen se sech, a wa se dann eng Plaz fonnt hu wou se dann eebe vläicht e bëssi Nahrung fonnt hunn, da bleiwe se och gären do fir hir Reserve erëm e bëssi opzefëllen. Et kann ee e bëssi wéi eng Tankstell da maachen, datt se e bëssi Fettreserve erëm sech ufriessen, an da kann dat emol sinn, datt se wärend e puer Deeg, vläicht esouguer e puer Woche, wann d'Bedingunge elo hei gënschteg sinn, wäerten hei verbleiwen, bis se da weiderfléien. Mä dat hänkt ganz dovunner of, wéi d'Wandbedingunge sinn, wéi, wéi, jo, also wéi d'Wiederbedingunge fir si sinn. Bei gënschtegen Zochtbedingunge fléien se emol e puer honnert Kilometer souguer um Stéck. An et ass eppes, wat mam Klimawandel natierlech ass, datt vill Storche guer net méi esou wäit zéien, wéi se dat soss alt gemaach hunn. Also soss sinn alleguerten d'Storche bis eriwwer an Afrika geflunn. A mëttlerweil huet ee mol Plazen, wann de Wanter net esou haart ass, datt si wierklech carrément souguer ganz hei bleiwen, et huet ee mol och am Wanter schonn Wäisstorchen a Lëtzebuerg gesinn oder och bei eisen Nopere sinn op verschidde Plazen, wou Storche wierklech och iwwerwanteren an datt se just esou eng lokal Dispersioun maachen, mee ouni datt se wierklech ganz, ganz wäit méi zéien, dat wat se traditionell gemaach hunn. An dowéint ass et och schwéier ze soen, wou fléien déi do elo hin? Fléien déi bis an Afrika, fléien déi iwwert d'Sahara oder bleiwen déi a Südfrankräich oder vläicht esouguer hei an den Ecker, wann de Wanter elo sollt guer net haart ginn, mee dat ass nach Ganz fréi fir dat ze soen. Nee, ech mengen de Storch dee mécht kee Schued beim Bauer. Ech mengen dee frësst do e puer Mais, e bëssi d'Wierm raus aus de Wisen a Felder, mee Schued mécht en do net. Et héiert een a verschiddene Gemengen, wou der ganz ganz vill sinn, wou se dann op den Dächer vun de Leit bréien, datt se do natierlech e bëssi Kaméidi maachen, dat dat typesch Storcheklappere wat ee scho mol héieren huet. An natierlech bauen se e risegrouss Nascht op engem Daach an do kann dat da vläicht e bëssi nerveg sinn. Mee ech mengen, et ass e Symbol vum Gléck, de wäisse Storch. An et seet ee jo ëmmer, si gifen d'Kanner bréngen. Dat heescht, am Prinzip sinn d'Leit immens, immens frou, wa se e wäisse Storch gesinn. An dat mierkt een och un de Reaktiounen, déi ech dann och, an Dir jo och, da kritt huet, datt d'Leit immens begeeschtert dovunner si, fir esou e Stuerk ze gesinn. An dat ass, mengen ech, och iwwerweiend da bei de Baueren, datt déi éischter frou sinn, wéi datt se do soen, déi gifen iergendwou e Problem maachen.